президент Жорж Помпедухин диэн дьон бааллар этэ. Олору иһин суруйааргын дахпынна туох диэн суруйабыный? Или суруйбаппын дуу? Оны дәбәппин просто. Ha? Ha суруйохха әпте. Очоона бу очоона били урукка сайыкка бу мурун ыя эбиллер денді.

Ити күннэн бертон тылтан арычча ыраах оҕус дьоннорбут. Ол да намматтан мин бүгүн кассетиini истэн бараммын кыраҕас бэйэм анаалаахпын, ону этэн бараммын тэтэрим була. Госоргантан заказ түһэр да машинан тылга бастакы вопрос. Ити олус хооро. Хооро ити биһиги үөхсүү тыл курдук иһиллэр буолалла, сэннэкийде чилиэн иһин диэн тыл. Онно холуура киһи ханна кыра тылы булан мээнэҕэ тутту бөтө боло диэхинэ, мен тааха тылыга, адьакы куһанны киһиллэ диинэ. Хороорохтор наһаа сөбүлүүбүт, тиийдэр да эбэтигэр туура кэтэрдиэхпин наһаа баҕарар умулгуйуоҥҥа. Чиэһинэттэххэ. Ол гынан баран, холоро статус чанталар дьаҕаш үрдүк дьаргыстардаах тылбаастаабыттара дьаһана оҥоторук дьаһана. Ол курдук холоро саха тыла баай тыл бөҕө буолла, баара буолла эмиэннээҕэ. Ити биир тыл, биир этии. Иккис этии буоллаҕына, холоро бу Оннооҕор бу мин уолдан чытылылланныбыт да. Уонна сааспар дылы үч жыл ыччатта диэн билбэтэх киһи оннооҕор мин моһоҕораарын нугалуура. Бу тылым дьэ отут бырыһына, сүүрбэ бырыһына точно булла. Итинник үч жылы булааллар. Ол иммуннаана хора киһи Хайдах гынан сахалыы тылы киһиэхэ киллэриэххэ сөбүй? Бу куорат сир основном ылар киһиэхэ э, улахан э, туохтуур влияние диэххэ сөп нууччалыы. Онон буллаҕына бу киһи ити Уйбаан Баһылаабы холура истэн олороҥҥун маннык токкуга кэлэҕин. Бу туохха эрэ холобурдаан хоруйда бат ити тараханына ити гидьик киһиэхэ бэт түргэнник киирэнэ ол курдук холура бу маҕаһыыҥҥа эмиэ күн аайы атылаһаллар килиэппит арыыбыт тоҕо этикетката ньуччалыы сахылыы турбатый күн аайы туттаҕын аны оччоҕуна дьэ киһи үөрэниэ эбитэ буолуо тыл манна сокуону оруну киллэрэн холобура

Ол курдук олору биһи эмиэ кыһалҕаны киллэриэххэ тоҕо кинилэр тылларынан биһи саҥарардаахпыт. Мин эмиэ тыллаахпын дии холобура. Ону этэллэр дии сорохтор манна дьэ бу ньууча биир эмэ ньууча манна баар эбит уола бары ньуучалыы чалдыктыллар диир. Батта дьэ. Дьэ ньуучалыы саҥараттаах. Тоҕо мин ньуучалыы саҥараттаахпын бэйэм тыллаахпын

Онно тоҕо киин киинэ театра диэбэттэрэ. Театральный кинотеатр диэн оҕо ньууччалыы да хаһаахатытан ааттыыллар. Дьэ хандара истэргэ олууна баайа. Ол иһин быллаана итиннэ игин дигинэн үөрэхтээхтэр болҕомтоҕутун уураргын холлоруттан холлорура истибэт буллахтарына уже биһи холлорура конечно бэйэбит өтүгүнтэ болҕомтотутан эмиэ уураргын сөп. Спасибо.